Babeta me îro li ser tawangê ye. Bêguman tawang di zimanê kurmancî de yan di devoka kurmancî de roleke wê gelek giring heye bi taybet di gelek babetên rêzimanî de. Anko di gelek babeta de û di gelek devera de tê bikaranîn. Ew deverê ku tê de tê bikaranîn ango tawang di wan deverên ku di rewşê rêzimanî de ku tê bikaranîn em ê xeleka Di xelekên bê de em ê wê wan tiştan nas bikin yanî di kîjan devera tê bikaranîn. Niha tenê em dixwazin li ser tawangê û tawang çawa tê bikaranîn. Tawang bêguman babeteke gelekî ber fireh e lê em bêjin di kurmancî de tenê tawang dema gotê babeta tawangê tê şirovekirin yekser navdêr tên bala mirov yan tên ser hişê mirov ji ber vê jî ew tenê bi navdêra û tewandina navdêra bi girê dayî bêguman babeta tewangê ez bawer im ji wilo berfirehtir e anku tewang bi giştî heger em di hemberî wê bi erebî bêjin î'rab e yan jî dîklînasyon e ji ber vê jî hemû cureyên bêjeyan digire lê tenê em ê bi vî rengî bivin em ê tewangê tenê bi navdêra re bivin. beşê navdêra re û awayê bi lêkeran re yan lêkeran re em ê e, awayê kişandinê bikar bînin yan em ê bêjin veguhestin em ê bikar bînin ji bo ku em dikarîbin wan e, her du cûreyan yan ji hev û di derxin. Niha em werin ser babeta xwe. Niha li cem e me li jor nivîsandî tewang. Bêguman tewang ji tewandinê yan jî wateyek din ji tewandinê re çimandin. Niha wek goçawa veqetandek li gorî mêjer û zayendê Çê dibû yan saz dibû, bêguman tewang jî mîna wî kariyê lê karê tewangê cûdayî gelekî ji karê veqetandenkan karê wan ji hevûdi gelekî cûdayî. Tewang li gorî mêjer û zayendê anko li gorî hijmar û cinsê peyvan. Li cem e destpêkê tewang bêguman di sê rewşan re derbas dibe yan ku sê alavên em bêjin yan sê qertafên sê qertafên gotina xweştir sê qertafên tewangî hene yek ji bo nêr e di do ji bo mê û ya sisiya ji bo kom û ji bo kom nêr û mê ew jî rewşek wê heye niha li cem e ji bo nêr. Qertafa Tawangê î me di orta di kevanoka di ye nivîsandî dema ku navdêr bi tîpeke dengdêr yan bi deng bi dawî dibe em wê ye bikartînin. Niha li vê derê î ji bo navdêrên nêr Nasyar û ne nasyar, kit an ko yek ji mar tê bikaranîn. Ev yî î ji bo navdêrê nêr tê bikaranîn. Çi nasyar be çi ne nasyar be her dem î ye. Mînak me li vê derê danî, Ez dilovanî î dibînim. Ez dilovanî dibînim li cem e î ye. Anko di kurmancî de divê ku nav dema ku cihê tewandinê tê de hebe yan derfeta tewandinê tê de hebe ew jî cinhên hene navdêr divê ku bê tewandin. Cihê ku navdêr yan hinek beşên bêjeyan hene nayên tewandin di rojê bê de em ê nas bikin çi bêje hene nayên tewandin. Hinek bêje hene, ango hinek peyv, cureyên peyva hene, divê go bên tewandin, li kî derê bên, cihê go tewang lê hebe, divê go bê tewandin, ango dema go rêgeza tewandinê hebe, divê go hukmê tewandinê hebe, divê go bê tewandin. Cihên hene, nayên tewandin û hinek cureyên bêjeyan jî hene, ew jî nayên tewandin, tevlî go li cê tewangî jî bên, ew cure bêje nayên tewandin. Niha emê. Di xelika xwe yê xelikê xwe yî bê de jî em ê van babeta û cûreyan nas bikin. Ez dilovanî dibînim, li ceme î ji bo nêr e. Di hundirê navê nêr di carna jê tewang çêdibe, di hundirê bêjeyê di yan peyvê bi xwe di tewang çêdibe. Ew jî dema ku heger di nava bêjeyê di Tîpa e yan a hebe. Heger gobêje yan peyv di nava xwe de peyva e yan a bihewîne, wê demê em dikarin di nava peyvê de tewangê çêkin. Em tewandinê dikarin di hundirê peyvê de çêkin, ew jî derfet û delîveyek e. Mînak li cem e. Dema ku e yan a di hundirê peyvê de hebe, ew tîpana tên guhertin dibin ê mînak, ew jî bêguman tenê di navdêrê nêr de, tenê di navdêrê nêr de ev rewş çêdibe, mînak, ez dilovên dibînim, Peyv li vê derê yan tîpa li vir a bû, bû, ê, ez dilovên dibînim. Ango em dikarin bibêjin ez dilovanî dibînim yan jî ez dilovên dibînim. Ez çûm welêt a bû, me kir ê, me ew bi ê tewand, me a kir ê. Yan jî li vê derê ez serbêst.

Navdêran ek dike nediyar, navdêrên yek jimar ango kit dike nediyar û li cem e î jî li vê derê min ew li welêt li welatekî min ew li welatekî dît li vir cem e da çek hatî û li piştî da çeka em ê di rojê bêd nas bikin me got em bêjin rewşên ku tewandin tê çê dibin di rojê bêde em di xelekê bêde em ê nas bikin niha li vê derê li cem e Navdêr li vê derê ne diyar e û hatiye tewandin. A di beşê ku pêşî dime nivîsandibû me nas kir çi qertafa tewangê yan çi gireya tewangê ji bo navdêrên nêr tê bikaranîn. Niha li cem e em ê nas bikin kîjan ji bo navdêrên nê û kîjan ji bo pir ji mar ango her du zayên de tê bikaranîn. Li cem e ê. Ji bo navdêrên mê, nasyar, nenasyar, kit, anko, yek ji mardêb karanîn ê, mînak, ew Nesrînê dibîne, me êb Nesrînê bi navê Nesrînê vekir yan pêv zeliqand ji ber ku bandor li Nesrînê hartiyî kirin anko biresere ji ber vê jî di vê rewşa hanê de divê ku navdêr li vê derê bê tewandin divê ku ê bistîne ji ber ku navdêr mê ye. yan jî ye dema ku navdêr bi tîpeke dengdêr yan bi deng bi dawî dibe, ew maseyekê ji xwe re dikire. Li vê derê ê bi navdêrên ne diyar re hat ji ber ku ek pêve ye û pêv hatî zeliqandin û tu rewş nehatî guhertin. Xala me sêyemîn yan ya dawî di beşê tewangê de An ji bo her du zayendan anko nêr û mê, nasyar û nenasyar kom pir ji mar têbkaran mînak, ez li gelek bajaran a in bajaran geriyam yan jî heger navdêr em bikin nediyar ez li bajarnan bajarnan geriyam bi vî awayî ev her sî babet

Ayaz, Em ê wan çawa bixewînin? Ew ê em ê wan bi nêr bixewînin an jî em ê wan bi mêr bixewînin? Bêguman rewşa tawangê ev babetek gelekî giring e. Lê nav çawa bi em bêjin ew navê hanê heger li keça hatibe kirin anko wê rêgeza Ê wê li gorî navê nmê nê bê bêtawand, li gorî navê nmê bêtawandin. Lê heger ku ew navê hanê li kuran yan li xortan hatibû kirin, li beşê nêr got hatibû kirin, li gorî rêgez û rêzimana navê nêr wê bêtawandin. Lê di rojê bêd belalî zû ev babet bêtir bê zelal kirin. Di xeleka me yî bê di em berdewam bin tawangê lê em ê nas bikin ka tawang li kîjan Li kîjan rewşan de, di kîjan rewşên rê zimanî di tewang tê bikaranîn? Di gelek rewşan de ango hinek rewş hene divê ku tewang di wan de bê bikaranîn û li hemberî wan dema ku rewşê ku tewang bê bikaranîn di rewşê din di tewang nayê bikaranîn û kîjan cûreyên navdêran hene ku hukmê tewangê li ser wan nakeve. Ev hemû jî Xeleka mey bê demê nas bikin. Ez hêvîdar im û sûdek jê wergirtim. Heger pirsê we hebin ji hûn dikarin di binî de ji min re binîvsînin ez bi kêfxweşî bersiva we bidim. Silav û rêz.